Helo! Helo, helo! Shwmae?
Shwmae? Croeso i Pob Lwc Babe gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Cat Morris. Shwmae da?
Fi'n good, ti'n okay? Fi'n good, fi'n good. Ni'n nôl, where we belong, yn y stafell oren. I know, mae'n teimlo bach... Actually, nawr bod fi wedi cael y brofiad o recordio yn tŷ fi a Sam... Ti ddim eisiau recordio yn tŷ ti dim mwy?
Na. Oedd e'n actually really annoying. Oedd rhaid i fi cymryd stuff off y wal, oedd y wal yn wyn, oedd e'n awful i golygu, cos oedd e jyst yn edrych yn... Wff. The peach, I've come round to the peach. Fi we- I know, yeah. who'd have thunk. Gwel, ar ôl slag fe off am bron blwyddyn. Blwyddyn. Um, Na. We've turned a corner a yeah. ti'n awr yn derbyn La Pesh. La Pesh.
Se um, ti'n teimlo ers i ni gael noson allan ni yn La Pantera? Ie, yeah, ni gorfod achub hwnna. Oedd e mor ffyn! Oedd e'n amazing. Oedd e'n really, really good fun. Really good fun. Nathon ni jyst chato a yfed a dod i nabod pobl a yfed bach gormod. Bach gormod, oedd Sam cariad fi, um, thing hi pan fi'n teimlo bach yn socially awkward yw prynu tequila shots. Nath i ddechrau hwnna immediately. I know. Nath i ddechrau hwnna pan oedd e just yn... I know, cos oedd hi'n teimlo, like, literally, she just buys shots, cos that's her way of fel, neud ffrindiau. Yeah, well, Ond nath hi, oedd hi wedi prynu so much tequila shots, oedd hi wedi fel disassociate o erbyn diwedd y noson. I think o'n ni, oedd ti, like, yy, dim just Sam oedd oedd oedd. O, na, o'n i'n smart. Oedden ni gyd di cael...
100%.
Cwbl.
Ond, no, mwy na cwbl. Ond oedd e'n really good fun, a diolch masif i La Pantera. Yeah, huge.
diolch i Specific Joe. shout out i Joe am just aros gyda ni lan loft trwy'r nos. a Oedd e'n bod yn fel lush.
personal Yeah, chef.
chef.
chef of the drinks. Yeah. Host.
Barman ni.
Yeah.
Yeah, host. A diolch huge hefyd, cos heb Mari, mm. a'i cariad Carla, mm. oedden nhw wedi dod â ffocin pawb. pawb troi lan. Cos ti'n gwybod ar y dechrau, pan, I'm probably yr hanner awr cyntaf. Yeah. Ti'n gwybod, neb yn troi lan fel na. am oes, na. na. Ond o leia fel yr 20 munud cyntaf, oedd e literally just TV, Sam o'r yeah. age.

Cos, ti a fi ddim yn yfed like that much. Yeah. Um, especially dim mwy. Mm. Weithiau fi'n meddwl bod fi dal gallu cyd fel pan o'n i'n iau. And... Yeah. A i fod yn deg, oedd y tîm yna o bobl, they brought the average age down i ni, which is great, ond ma nhw'n gallu yfed. Yeah. A dyn ni ddim. A, lo and behold, Miss Let's Go to Kings. Na, na. Na. Oedd pawb all di mynd i Kings, nes ti ddim, na. Na, nes i ddim.
I will say, nes i genuinely Na, o'n i wastad yn mynd i ddod, because I would have like dragged myself like over mm. hot coals i ddod ar ôl i ni drefnu e. Ond oedd rhaid i fi fel mynd i gysgu cyn dod mas. Ie, yeah, yeah, o'n i ddim, o'n i... Oh, I just had a little bit of period pains and that, ti'n gwybod? Oh. Na fe.
Oedd e'n really, oedd e'n really fel... Fi ddim yn usually cael nhw, fi'n really lwcus fel Ond fi yn all for, os chi'n cael period pains, don't do anything. Fel, sa'n yeah. meddwl mae'r holl thing yma o fel, oh my god, period, fel pobl just yn fel struggle a troi nhw. Like, yeah. no, your body is telling you something. Stop know, that. Yeah. Mae bobl yn cael nhw... Fi'n genuinely fel, fel arfer yn really, yeah. really lwcus. Um, ond o'n i'n... Fi ddim gwybod beth oedd e. O'n i'n really... O'n i'n teimlo bach yn fel queasy cyn yfed.
Ie.
um, o, o fel

Diolch beth es i adre, cos o'n i'n sal. But I'm blaming a taxi ride. Oh, like dim... sex sal?
O, nes i, o rai, o rai fi'n neud fy hun yn sal. Oh, Ti'n pa ti'n mynd yn y gwely ti fel, fi ddim yn mynd i gysgu heb fod yn sal, so ti just, I just get it done in it. Tactical. Ond I swear oedd hwnna'n a taxi drive, cos fi'n mynd yn sal yn y car, so... O'n i'n probably bydde hwnna wedi fel benefit o fi, achos o'n i ddim yn, ond mm. uh, diwrnod wedyn, useless, like yeah. genuinely useless.

Oh, okay. Ie, yeah, ond dyna sut nath nhw gwrdd.
Oh, okay, okay, okay.
Well, anyway, nawr mae dyn ni connections i fel pottery workshop, so... Ideally ti, you love a little Ideally lesbian fi, date. Love a little fel activity of any yeah. sort, really. Ond fi'n especially fel bod hwnna'n ffyn. A, falle, dylen ni'n neud hwnna ar gyfer fel social nesa ni. Love. A wedyn, like, few drinks ar ôl, rather yeah. than, like, go in there just to drink.
Go in there yeah. hard. Ond like, yeah, nath ni gwrdd loads o bobl really nice. Shout out i um, Joe. Joe, a brawd ti. a brawd a gweld. Ie, ie, ie.
Nath ddod um, i oh. hangwas. Hei, ti'n be, siarad da, ma nes i gaddo Joe i ddod o hwn lan i ti. Oh, fi?

Nice. Yeah. Ond ie, yeah, so be o'n i'n sôn am gyda yeah. Joe yw, be, pam ydyn ni'n twa, relaio ar British Podcast Awards sydd ddim ond gyda un categori am podcasts Cymraeg, so wedyn yn colli whole host o podlediadwyr. Mm. Gawn ni hostio pod... podlediadwyr. Podlediadwyr. Podledwyr. um, gawn ni hostio um, byw e, gwobre podlediad Cymraeg. Cymraeg. Cymraeg. wow.

Dwetha hefyd, uh, BAFTAs, Black Watch, BAFTAs a Cymru Black a Black Watch Music, Music Awards. Awards. So, falle yeah. bod yna le ar gyfer... Mae hwnna nut i gael pob un o'r reina ar rhywun, achos oedd lot o bobl yn mynd i pob un. Fel Alicia On... Scott was busy. Alicia Scott, Miran Iwerydd, like, lot o ffrindiau fi. Oh. Like, oedd e'n hectic. Is ti, you want to be surprised. Ti'n be?
Is i ddim i dim un ohonyn nhw yn y diwedd. Achos, ie, yeah, o'n i wedi cael cynnig, ond o'n i just, o'n i bach yn overwhelmed achos penwythnos diwethaf oedd job now, well, oh, yeah. So, um, yeah, fi'n cynhyrchu raglen um, Robin Morgan ar ddyddiau syl ar Radio Wales nawr, a mae'n really, really, really fun. A mae'r un gyda so, di dechrau do? Ie, yeah, os chi'n moyn mynd i rand yn ôl, BBC nice. Sounds, Robin plug, Morgan, plug, plug. Um, so, ie, yeah, fi ar fel pob di syl nawr. So, I think A hefyd, just in the run-up, mae brain space fi wedi bod mor limited. So, o'n i just fel, just gonna park mm, everything else ar hyn o bryd. Off, yeah. Ond, on, definitely, ond fi'n, ti'n modd, oedd nhw gyd yn sôn o'n gret. Ie. Yeah. O'n i yeah. fod, well, o'n i fod gweithio, watch me surprise. Oh, yeah. Ond ges i flu jab fi'r bore yma. Oh, oh, my god, beth yw e am... Wel, fi'n cael flu jabs pob blwyddyn am fel the last 10 years. Yeah. Absolutely fine. Yeah. Dim probs. Lenny, Ironically, got the flu from the flu jab.
Wel, mae'n rhoi fel tiny doses ti, right? So... Mm, falle dyna, falle o'n i... Mae fel, kind of fod i. Fi yn teimlo fel, o'n i'n kind of dechrau mynd yn sal anyway, ac oedd am rhyw reswm y diwrnod o'n i fel wiped. So falle yeah. oedd immune system fi yn barod yn weakened, a wedyn mae fel, have this. A, yeah. yeah. So ddim yn ideal, a fi ddim yn rhywun sy'n ffonio mewn y sal beth, so o'n i'n teimlo'n really fel yeah, ti'n quite stubborn fel hwnna hefyd, yeah. yeah.
Ie, ti'n really fucking stubborn. Ond mae'n edrych yn pryfed. I know. Ond na, hynny fel, mae'n, I do ddwy ohono ni, mae'n cymryd lot i dyn ni fel ddim, i fel tynnu mas yn rhywbeth gwaith yn rhywbeth. Yeah. So, um,

Dyna weekends ni. Dyna weekends ni!
Un peth, fi'n meddwl, mae'n rhaid i ni drafod, achos staring me in the face. Um, os chi'n gwrando, byddwch chi falle ddim yn gwybod, ond os chi'n gwylio'r clips yn dilyn i'r socials, byddwch chi'n gweld bod uh, ti di mynd am y bob. Sydd yn reverse action, achos Cofio pawb yn siarad am the bisexual Bob, ond nawr ti fel, na, lesbian, lesbian a nawr Bob. ti wedi cael Bob. I'm breaking boundaries.
Yes. o'n i really ddim yn gwybod lle oedd y ti'n mynd gyda hwn. O'n i fel, oh, be, be, be sy'n digwydd, be sy'n digwydd. Um, yeah, fi Fi'n hoffi e. Diolch, I've braved the Bob. So, tro dath fi gael Bob, oedd e pan, o'n i'n bleach o gwallt fi'n fel white blonde yn uni. Oedd e ti?
Oh my god, yeah. Oedd e, oedd gwallt fi'n ruined. Oedd pan o'n i arfer mynd i'r hairdresser ac oedd nhw arfer trio brwsio gwallt fi yn, yn y cychwyn, yeah. oedd e jyst yn cwmpa mas. Oedd e'n awful, cos o'n i jyst yn neud e adra efo peroxide fy hun. Yeah, crazy. Um, so ar ôl hwnna, oedd rhaid fi torri lot o gwallt fi off just yeah. i cael gwaled y shit, basically. Ac oedd e, I hated it. O'n i'n gysau pob mynd ohono fe, like growing mm. out my mm. hair was a nightmare. Oedd e gymryd o leia pum mlynedd i, i, i tyfiau gyd mas. Yeah. Anyway, o'n i'n dechrau mynd yn... A, o'n i'n dechrau aflonyddu gyda'n gwalltu. O'n i'n meddwl, oh, there's something missing, fi angen, yeah. diwod, edge off a hun lan. Yeah. And so, she's gone for the bob. Nice! Ond dwi'n edrych yn okay?
Yeah. Okay.
Dwi'n meddwl mae'n really cool, mae'n really suited ti. Mae fe weithiau yn gallu mynd yn lord far gwad i. Pan fi newydd cael cawod a sychu fe, cos mae gwallt fi'n dead syth. Fel, mae gwallt ti gyda natural wave, and that is like

in denial. Delusion. Gweld, yeah, in my delusional state. Ges i un kill, which was probably from fel nes i sweato pan oedd e lan neu rhywbeth, and it was a bobble kink. Yeah. A i fel, oh my god, there's a kill. Ac ni yna'n trio neud e. Ti'n pan mae pobl yn fel, mm. pan maen nhw'n sychu e gyda'r thing, a nes i trio neud e. Achos mae chwar fi gyda wave, and she yeah. doesn't train her hair chwaith. A fi fel, you could. Mae ma, mm. merchi gyda kills. Yeah. Fel, it's there.
Yeah. Um, so ni'n fel, yeah, maybe. Na, na.

Oes gen ti, um, oes gen ti neu Sam, y beth ti'n galw e, Dyson Airwrap? Na, ond oedd gan cyn cariad fi un, and I used to steal it. Oedd dda? Wel, so pan oedden ni wedi torri lan, o'n i fel, fuck, I can't use the Dyson Airwrap anymore. Oedden ni dal yn byw afon gyda'n blwyddyn. Yeah. So pan oedd i afon mynd mas, bys ni'n quickly neud e, staf felly. A wedyn, this is even worse, fel bod cyn i hi ddod nôl, I didn't want her to suspect, cos mae'n obviously dal yn really boys. Yeah. I just put it in the fridge to cool it down quick, a wedyn rhoi fe nôl. O, bydde hi ddim wedi bod that grac, bydde hi? Os ydych chi'n byw gyda'r gilydd, chi'n rannu loads o I don't know, falle achos fi heb gofyn. right, yeah. Yeah, ond yeah, dyna fi am wneud. Um, o be, I mean, Mae fe'n... Mae ma, fi'n treddio GHD straighteners i curl yeah. fe, a mae reina yn gweithio lot well. Oedd y Dyson Airwrap yn just yn drop o mas yn really gyflym. Right. So fi'n meddwl mae'n ddim ond yn gweithio yn well gyda certain hair types. Okay. Dim un fi.
Mm, mm. Gotcha.
Ond ie, bydda fi'n hoffi cael un. Falle... Bys ti beth yn cael bob? I don't know. Fel, os y ti, right, os o'n i'n dweud ti, okay, fori, yeah. fi wedi book o hairdressers, you can, you can do whatever you want, a wedyn bydde'n mynd syth nôl sut i ges ti fa'r diwrnod wedyn, oh, like assets out by magic. curiosity, yeah. yeah.
Bydde fi yn. I think... Dau o felly arall? Wel, hwn...

Mae fe'n attached i identity ti, 100%. Fi'n teimlo'r un fath gyda fel, pan fi'n gwisgo dillad, certain dillad, a fi'n yeah. teimlo'n really fel, anghyffo, you just feel uncomfortable in yourself. Yeah, fel, ti, yeah, yeah. you know what your identity is, kind of thing. Mm, yeah. Oh. So, mae'n ma kind of fel, fi roi, cos o'n i byth lliwi gwell fi tan couple of years ago, a wedyn, o'n i wedi dechrau mynd yn fel, gwell fi wedi dechrau mynd yn llwyd, fel yng Wyn. Yeah. So, dim obviously all over, ond no. fel, just bits. Mm. So wedyn, o'n i fel, os fi'n rhoi blond yn fe, bydd pobl jyst yn meddwl bod y bits gwyn yn blond. Dyna pa mae'n loads o fel 60-year-old blond women yn y byd. Yn union.
So, dyna pa, fi ddim yn siŵr beth... Fi di dablo gyda'r syniad yn mynd bach mwy fel... Blond i blond, fel bleach. O'n i'n mynd i fel, fel, like, Albany coppery kind of. Right. Oh, but then again, how, like, so it's thing, autumn.
Y thing gyda hwnna yw, achos nes i wneud hwnna llynedd, do, es i do. fel oren, basically. A, yeah. a ni siarad i ffrind fi yn gwaith Maisie, mae hi'n mynd i wneud bach o peach mm. vibe. Mm. Um, Oedd yma, mae hi'n really stressed amdano fe, like, oh my god, what if I don't like it? A y peth yw gyda hwnna, os chi ddim yn lyco fe, fine, allwch chi basically naill ei mynd nôl i brown neu just dau o'r bleach o fe eto a few weeks later. Ond yeah. mae fe wastad yn mynd i gael copper undertone. So nes i fynd yn oren llynedd, yeah. a obviously fi wedi tyfu hwnna mas, fi wedi cael brown di mewn dros fe, a fi wedi troi lot off. But there is still, fi dal yn gallu gweld y copper undertones ar y fe. Yeah. Ac i fi, fi ddim yn licio copper, I like an ashy colour. Ah. Well, so mae'n dibynnu, ond mae dy ti'n eitha coppery. Mae copper tone, mae yeah. mam fi'n gwell coch, like proper redhead. Yeah. So,

Na, oh. gyfer job hi. Oh, oce. Okay. Um, a wedyn, fel nes i'n note si, a wedyn mae'n mynd i mae'n mynd i glas Cymraeg arall. So, mae'n hwyr. Bydd hi'n dod oh. nôl.
Bydd hi'n gweud, ie. Yeah. Mae'n neud y dywydd yr wythnos. A lot.
Dedication. Da iawn. Um, a mae'n, obviously, first and foremost, very proud, very touched. Mm. Second and second most, mae'n gallu bod yn ffynnu. And I think, well, I'm fine, cos fi ddim yn cymryd y pes ni'n chwerthin gyda'n gilydd. o, oh, be, chwerthin fel, o sut mae hi'n dweud pethau, neu beth ti'n meddwl? Ie, yeah, yeah. oh, okay, well. na, na, na, na, na, it's fun, ni'n cael lot o hwyl gyda fe. Um, Fi wedi particularly joio pan mae hi wedi trio fel fflyrto yn Gymraeg. Which... See, can't be done, sorry. Uh, can be, if you're Rachel Voice. Oedd hi fynd... Oedd hi dysgu fel, dwi'n caru... Oedd hi'n gwybod hwnna, anyway. Ond oedd hi fel... Dwi'n caru... Yn nhw wedi gwneud yn, yn y west, dwi'n meddwl. Oedd hi'n mynd... Dwi'n caru

Ond mae'n... No, but for my own ears. Ond mae'n... Mae'n... Fi'n... Fi 'di rili synnu f'ai ma' hi'n fel gallu pigo lan ar y fa- mae'n deall y stwff... Mm. ...pan mae'n clywed fi'n siarad gyda fel wel n- n- naill ai'n gwrando ar y pod neu'n neu s- fi ar fy eni... God ie. ...fi neu whatever. Ie. Yym, ond ie, yeah, fi yn joio'r tŷ a fi'n achos yym, o'n i... Nes i fel parallel parko mewn i... yn y fan, o'n i fel tight spot wythnos dwetha, ath hi...

dyn ni'n really good yn, dyn ni'n rhoi geiriau ar diwrnod yn geiriau ar wythnos yeah. i ni. Ond i gychwyn, oedd um, Nia wedi rhoi rhai geiriau hi ac yn rili really negyddol. oedd e fel, um, fe oedd e? Yr un gyntaf oedd siomedig. Siomedig? Ie, yeah, yr ail un oedd fel, difrifol. Pam? I don't know! Achos probably oeddwn ni siarad am rhywbeth oedd wedi mynd yn wrong neu rhywbeth, yeah. so oeddwn ni am mynd, oh, difrifol, business difrifol, or something like that. I love it. Ond so, yeah, ni'n dechrau rhoi pethau mwy positif i ni, fel he heddi gath ni bendigedig. Ond nath ni trio dysgu hi hedfan, just randomly. Okay. A wedyn nes i dysgu hi, chos yn ysgol gyfyn, nath ni High School Musical fel musical ni, yn y Gymraeg, obviously. So lle soaring, flying, cos obviously dim ond un gair sy'n bodoli yn y Gymraeg am hwnna. Hedfan, hedfan. Hedfan, hedfan. So that's how I Just dwy waith. Just dwy waith. Does na fi'n seren heno. Mae hwnna'n stupid. Gallen nhw easily di gweud hedfan gwibio neu rhywbeth fel hwnna. Oh my god, ie. Yeah. Ond dim... Hedfan, dim, hedfan. Dim ysgol ni nath cyfieithu e, nos rhywun arall cyfieithu e, cos yn amlwg oedd rhaid ni licensio nhw. Okay, well, Disney no offence iddyn nhw, ond nid all y gallu'r gwell is all I gotta say about hedfan, hedfan. Hey, we're a school in the Barry, love. We haven't got the budget for good translations. we did have a really great staging, though. Ti'n gwybod na beth nes i ar gyfer dissertation fi? Oedd cyfeithi cyneuon o sioe cerdd. Mhm.
Cute. Nes i gyfeithi rhai o Mamma Mia, nes i gyfeithi rhai o B- Bit, Book dyna of Mormon. dissertation ti, oedd sgwel... Nes i wneud fel project, so nes i gyfeithi bunch nhw, a nes i sgwennu traethawd hir ar fel... Pam um, hafl dda? The Theory of Song Translation. Oh, okay.

Ond ie, yeah, pentathlon theory, diddorol iawn, look it up.
I will. so nath ni sôn uh, podwetha faint o teli sy'n dod lan. Do. Mae wedi cychwyn.
Do. Fi yn barod yn rhedeg mas amser i wylio pethau, I'm having to catch up on stuff. ni dim ond i really bod yn gwylio dim o'r stwff ti wedi bod yn gwylio. Na. So ni dim ond i gwylio fel, fel ti'n gwybod, bach yn struggle i gael rei chis lawr i wylio unrhyw beth gyda fe. So House of Guinness ni wedi bod yn gwylio. Oh, Mae'n oh.
great. Which I know gallwn ni wedi gwylio unrhyw bryd, ond mae'n really dda. Right, okay, mae'n well, really dda.
Fi'n
bach llai sophistigedig. Fe dwi bod yn gwylio. Ti'n lyfo gwylio The, the top three. Strictly, yeah. Big Brother, Celebrity Traitors. Fi ddim di gwylio Strictly o gwbl. Fi
dim ond yn gwylio fe because it's light entertainment with a glass of red on a Saturday. Sdim lot arall mlaen. Dwi'n sleb, Big Brother ddim mlaen a di Sadwrn, diw... Mm. Uh, diw, Big Brother, sorry, diw Tray to ddim lan yn nos Sadwrn. So it's just oh, something yeah. to watch at like 7pm. A mae, mae nice. basically dros oedd erbyn half at 8, so you've still got your night ahead of you. Lovely. Lovely. Yeah. Ond um, fi ddim yn gwylio, nes i cychwyn gwylio maths and I just, it's too much of a commitment and the edit really drives me wild. so fi ddim yn gwylio fe rhagol. Ond o'n i wedi dweud wrth y ti i catch lan ar um, un perthynas yn benodol. Do, which nes i.
Good. Lee and Leah. Lee a Leah.
Obviously, ni angen siarad amdano nhw cos they're the lesbian couple yn yeah. maths eleni. A dys dim, dyn nhw ddim yn cael cwpl hoiw bob tro, a maen nhw ddim ond yn cael un cwpl yn y gyfrannol, fi'n meddwl o fe? As in merched hoiw. As in merched, lesbian, slash, oh. dau ferch. O be fi'n cofio, yn yr un UK ta beth? Ie, ie, ie. Fi ddim yn cofio nhw'n cael merched hoiw yn unrhyw un o'r lleill chwaith. Na.
Ond ie. Yeah. A, yn yr un UK gyda'r merch, y cwpl o ferched trwy tro diwetha, maen nhw dal gyda'i gilydd. Maen nhw'n priodi fel ah. eto, like, for like real, real, for real. Yeah, yeah, real one. Um, yeah. Cw, ond falle dim gymaint o gobeith am oh, y rhai ma. So, sut wyt ti'n... Fi wedi gweld, gweld lot o takes ar hwn, yeah. ar TikTok. So, na ni esbonio. So, mae Lee a Leah uh, dwy ferch a maen nhw wedi cael eu capel lan. Mae mm -hmm. ma ddwy ohonyn nhw bai nag nhw. Oh.
Mae un ohonyn nhw definitely bai, Leah, a definitely bai, a Lee falle mae hi yn... Ddim yn siŵr am Lee.
Na, ddim yn 100% siŵr. Um, Mae'n mor annoying bod enw nhw mor debyg. I know, couldn't. Um, ond na, mae Lee yn cadw mlaen pwysleisio bod hi moyn rhywun masg. Ie.
Yn ei VTs a popeth, mas, mas, mas, mas, mas. Clas, wel, o leia dyna sut mae'r edit wedi o, wneud i hi dod ar draws. Although, actually, mae'n really irritated fi, cos dwi e ddim jyst yn dweud bod hi mae'n person mas, mae'n mae dweud, fel, dim ond ar ôl ffeindio mas pwy yw broi ti, pa mor bwysig yw e bod nhw'n mwy masg pan dyw. I'd say bod Oh, fucking... Leah. Leah. Gyda m- quite a masculine energy. Energy. Dyna'r Ond... dyna gwahaniaeth, right? Ie. Yw, yw sut falle nath hi esbonio pa fath o masg o ran type. Cos mae type rhywun, edrychiad rhywun, ddim wastad yn stereotypically be yw personoliaeth hi. Na, Be ddim o fi'n, gwbl.
be fi wedi gweld a be fi'n cytuno gyda o ran be, what we think she meant was Yeah. masg looking. Yeah. But your golden retriever mask. Right. Not your black cat.
Wel, mae eisiau rhywun mae'n gallu boss around, and that's not 100%, her. that's not Leah. Yeah. Ond on mae, o'r dechrau oedd hi'n gweud, I want someone mask, more mask than femme, but also femme, but mask, but not a stem, which is like a mix between a mask and a femme. Ond ti just fel... A'r holl pwynt o maths yw bod ti'n agored i rhywbeth sydd ddim yn type ti hefyd. Ond hefyd, fel, like, it's too much Especially the labels, yeah, it's yeah, too yeah, much. Yeah, yeah. Achos, Just yeah. neb yn gallu ffitio exactly be mae unrhyw un moyn fel... Na, os ti ddim... Fi'n deall bod y pobl preferences, mae hwnna'n absolutely fine. Yeah. Ond fi jyst yn meddwl, os ti'n mynd i fod mor fixated yeah. ar cael exactly beth ti'n moyn, you're on the wrong programme. Wel, a hefyd, ddim i fod yn, like, totally fel it's all just Lee and Leah, achos mae yna cwpl arall syth ar y sioe, a mae un ohonyn nhw'n obsessed gyda'r boi yn bod yn alpha, like it's every oh. two seconds alpha this, alpha that, sydd yn toxic in my opinion. Yeah, majorly. Um, ond, so, mae fe just fel the whole thing o fel, dyma type fi, a fi'n deall, ie, yeah, fel ti'n dweud preferences, ond be, be bys ni'n dweud am y cwpl yna yw, maen nhw actually, she's come round, a maen nhw'n like she's got to know him and we're fine. Oh! Yeah.
Oh, gyda'r bachgen.
Bachgen. Oh, sorry, yeah. Ond gyda Lee a Leah, mae hi dal i just bod yn fel miserable cat. Well, as far as the edit is showing us. So as the edit is showing. Cos mae hi oh. wedi dweud hefyd bod hi ddim yn hapus gyda'r edit, so... Well, I think you run the risk. Yeah. Oh, Fi, like, fi'n gallu dweud mae fe'n anheg, ond ti hefyd methu mynd fel, I can't believe they've done this. Maen nhw'n gwybod I... o flaen llaw, not only from watching it previously, ond o ran y broses castio, maen nhw'n dweithio nhw, yeah. the edit is the edit, you have no control, you don't yeah. get to watch it before anyone else, nah. fel, that is what it is. Fel, mae pawb wastad yn dweud, oh, I've been made to look like it. Well, sorry. it is a risk.
Hefyd, fi'n gwybod maen nhw'n gallu edit am pethau mewn ffordd lletchwith, ond Mm. Nhw still di gweud y stwff maen nhw wedi gweud. Ie, yeah, maen nhw.
Wel... Ma, well, o'r blaen maen nhw wedi fel peth maen nhw'n galw'n Frankenbites. Yes, a mae fe'n Blim... severe. Ie. Yeah. Severe.
Ond ti'n meddwl bod nhw'n neud e lot nawr ar hwn? Ie, yeah. mae fe'n severe. Ti'n gallu mm. clywed e fel... Yeah. Mae ma fe fel maen nhw wedi cael pimp cyfweliad gwahanol a just literally chop o gair o bob un i greu sentence. Ie. Yeah. Yn, yn rhai bits, fel, yeah. ti'n llyfr fel, maen fel, I want an alpha. well, whoa. Oh, fi, I hate, I hate that I'm like in the world now, achos fi, having gwylio ffilms, a fi'n gallu gweld bod nhw wedi dybo rhywbeth dros on, it wasn't yeah, said yeah, in yeah, actuality, yeah, yeah. fi fel, I, I can't. A fi'n yeah. fi neud, a fi'n mynd, that was dub, that was dub. I, know. I hate myself. Ond, okay, teli arall, a ti heb gwylio fe eto, and I'm fuming, but we have to talk about it because it'll pop off on on TikTok. Ie, yeah, fi'n gwybod, ond fi heb wylio fe eto, fi'n sori. Na i ddim neud spoilers.
Wel, diolch.
Traitors. Traitors.
Alan Carr is my hero. Right, so dyma be fi gyda traitors, celebs, obviously mae rhai ohonyn nhw'n mynd i nabod ei gilydd yn barod. Mae rhai yeah, ohonyn nhw'n yeah, mynd i fod yn ffrendi gyda'i gilydd yn barod. Ydyn nhw'n just mynd i fel, ydy pawb yn just mynd i cadw Alan mewn tan y diwedd, cos he's funny and he's good crack to have around. I don't know, achos mae e yn

mae Claire Bol... o fewn fel y first 15 yeah. minutes, mae Claire Baldwin yn dod o draws fel bloody traitor. What's her name? Balding.
Balding.
I think of Alec Baldwin. um, mae fe nath wneud y thing gyda'r seithi. Anyway, Claire, mae hi'n neud rhywbeth yn y task that fucks up the task on complete accident. and

Jamie Lang. Oh, yeah. A oedd hi'n really funny. Mae hi'n hilarious. Really, really a funny. what I love is that um, mae hi'n she knows her worth achos nath hi rhyddhau sengl in the run-up. So she knows she's going to get some good attention. Yeah, yeah. Mae hi'n class. And I love it hefyd achos pan mae enw hi'n dod lan, just says cat. And I'm like, oh, same oh, name. Oh, yeah. Yeah. Dyna'n nice.
28 mae hi.
Fi beth yn deall oedran pobl dim oed. Although,

Exactly. So now well, nah, spoilers. Sorry, fuck the audience.
If you haven't listened, if you haven't watched it before you come listen to our podcast, that's on you guys. Yeah. Ond falle mae hwn, okay, mae hwn a good warning i chi am y podcast nesa. We will be talking in depth. am y traitors. Okay, fine. And I roi spoiler alert yn y description. I roi spoiler alert i chi. Yeah. And I roi timestamps o pryd chi'n gallu dod nôl mewn. oh, na, mae hwnna'n rhy bell. Who's got the time? Um, Maybe me. Be ni'n mynd i ddweud?
Uh...
Oh, oh, great, ie. Yeah. Queer Ultimatum wedi cael ei canslo. Mae'r Queer Ultimatum wedi cael ei ganslo, ond... However, no, you do your on first, go on. Mae... Ch Chriselle?

Um, ond ta beth, uh, nath Crisial ddweud, os chi'n dod â fe nôl, na i gyflwyno fe. Cos oedd lot o pobl yn coeno am, am y random person oedd yn cyflwyno fe. Oh, For iconic.
what? Fi, ma, ond fi oedd, I reckon, mm. fersiwn Cymraeg. Sut?
Ti'n fel sut? Sut ti'n mynd i ffeindio digon o lesbians? Falle dim, oce, okay, a falle dim o ran ultimatum. O, ond actually, bydd hwnna'n hawdd fi'n teimlo gyda lesbians. There are... Beth sydd eisiau gwneud hwnna? Yeah. Ti'n mynd i wneud o?
Na. Right.
Ydw i'n mynd i wneud o? I'm the host.
ni, ni yn hostio. Na, ond, um, queer dating show, iaith Cymraeg. Oh. Ni yw'r hosts. Bydd hwnna'n ffantastig.
Let's do it.
Let's do it. Mae hyn o dan ein rheolaeth. Yeah, it is. Just put on... Uh, just neud fel rhan o'r pod. Mae hwn o dan rheolaeth ni. Na, dim yn rhan o'r pod. Ar YouTube. So, fi di roi... I haven't told you this. Fi di roi podcast ni ar YouTube nawr. Be, fel fideo? Na, na, na. But you can do video, which oh, I right. might start doing after this one. Insight into the edits, guys. Mm. Um, we'll see how much time it takes. Ond ie.
Yeah.
Wel, So falle, Gwych.
os ni'n cael digon o platform ar YouTube, okay. something. Dwi'n bod ti'n digon brysur. Ie, yeah, by the way, fi ddim yn gwybod os chi'n gallu pigo lan y sŵn yna, ond um, mae'n swnio fel bod wedi dechrau bod rhyw major glaw tu fas yna, mae Rich jyst yn y gawod lan o'r... O, na'n fair enough, ni wedi bod 45 minutes, she Do. needs a shower. Do, do.
Should we leave it there then? Gadael i ni gael cawod mewn peace. Ie, yeah, na ni adael i ni wneud hwnna. a nawn ni siarad gyda chi tro nesa. Tro nesa. Ta-ra! Ta-ra!